manheru akanaka vanhu vamwari manheru anisati tapinda mushoko ramwari ngatinamatei mwari baba tinokutendai nokuti maswera makatichengeta toda kukutendai mwari nokuti munoziva zviri mukati mepfungwa dzedu nehana dzedu tinokumbira mwari kuti mutipe mweya mutsvene ano, ave anouya pakati pedu. Tinokumbira Mwari kuti mweya mutsvene yava anotizarurira mashoko enyu tinzwe zvamoda kuti tinzwe pazuva ranhasi muzita raishe wedu jesu kristu amen manheru ano regai nditi nditange ndichiti uh, muupenyu hwedu tinoona tichisangana nechinhu chinonzi cv kana munhu achitsvaga basa kana nezvimwe zvinhu zvaanenge achida kuita muupenyu cv inonge iri chinyorwa chinoratidza chimiro chemunhu iyeye bvira kwaanogara foni number dzake Akadzidza kupi, akadzidza chii, akaita mabasa ipi, akashanda kupi nekupi. Saka CV chinhu chinotipa nenguva pfupi pfupi chimiro chemunhu kuti akaita sei, anokwanisa chii, anoitei mukati meupenyu hwake. Saka kana chinge tanzwisisa CV Ndofunga kuti hazvichatinetsa kuti tinzwisise nyaya yedu yanhasi yaJohwani Mubhabhatidzi. Musoro wedu wenyaya uri wekuti kana matambudziko aunza, aunza madoubts muupenyu hwedu, tinoita sei? Kana matambudziko aunza madoubts, tinoona muenzaniso wakanaka kubva kuna Johwani Mubhabhatidzi muBhaibheri.

Uchazadzwa nomweya mutsvene kubva padumbu ramai vake. Uchadzorera vazhinji vavana vaIsraeri kuna She, Mwari wavo. Uchafamba pamberi pake nomweya nesimba raEriya, kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana navasingateereri kuuchenjeri hwakarurama. Agadzirire Ishe vanhu vakamugadzirirwa kwazvo. Ndo mashoko mascriptures ati kuverenga ekutanga. Kechipiri ngativerenge kuna Mateo 11 verse 11 inoti zvirokwazvo ndinoti kwamuri kuna vakaberekwa navakadzi Hakuna kumuka mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi, asi muduku muushe hwokudenga mukuru kwaari. Mukuru kwaari. Ah, chokutanga tingati tiri kuona CV yani yaJohani Mubhabhatidzi. Mwari aka announcer role ya John Mubhabhatidzi John iyeye asati aberekwa. Tinoziva kuti kunyange kuvaprofita akataurwa pamusoro pake achizonzi achagadzirira nzira yaKristu. Ngirozi yakati kwaari achange ari mukuru pamberi paMwari. ikati achauya zvekare mumweya nemusimba ramwari apa tanzwa kuti akauya nemweya nesimba raeri kana kuti elija saka tinoona kuna mateo 11 vese 11 kuti tinotaura zvekare kuti murume uyu akanga anzi mukuru kune vanhu vose vakazvarwa nomukadzi saka tinoona apa kuti munhu ane cv yakasimba chaizvo hazviperere ipapo chete pakuberekwa kwake kana zvakataurwa nengirozi kana kuti namwari asati aberekwa tinoona kuti izvo kunyange johani akushanda akanga achishanda ari mudhezeti hapana nzvimbo yakaomarara kugara sedhezeti neasati ndamboenda hangu mudhezeti asi nemanzwiro andinoita nekuona kwandinoita mapikicha emadhezeti handifunga kuti inzvimbo yakanaka yekuti munhu ngagare uchiopareta uri imomo Asi ndinoyemera kuti Mwari akanga ana Johani Mubhabhatidzi, nokuti ari mudhezeti imomo, hanzi mhomho nemhomho dzevanhu dzaiuya dzichimutevera. Saka yanga itori mumwe munana matinoona muupenyu hwaJohn Mubhabhatidzi, kuti munzvimbo yakadaro mhomho dzaya dzisingazeze kuti dziuye dzizomuteerera achiparidza. pamusoro pekutendeuka kuti vanhu vateerere mwari chimwe futi chatinoona pamusoro pajohani mubhabhatizi ndechekuti akaona mweya mutsvene uchiuya pamusoro pajesu kristu paakamuombeka mujordhani tinoziva kuti johani ndiye akabhabhatidza mambo jesu kristu saka apedza kumubhabhatidza achiri mumvura Hanzi mweya mutsvene wakauya kuzogara pamusoro paJesu Kristu. Johani Mubhabhatidzi akazviona izvi first hand. Saka tiri kuona kuti tikaverenga kuna Johani 1 vhesi 36 anotaura zvekare kuvadzidzi vake achiti tarira gwayana raMwari achireva kuna Jesu Kristu. saka munhu watingati anga azere neruzivo pamusoro pajesu kristu akanga achiona kubata kwamwari kunoshamisa kunyange muupenyu hwake mune zvaaiita zuva nezuva asi nerimwe zuva johani mubhabhatidzi akasungwa namambo Herodhi. Mambo Herodhi vakanga vatora mudzimai wemunin'ina wavo kuti aite mudzimai wavo wake anonzi Herodhiasi. Saka John Mubhabhatidzi semuranda warume waMwari akamuudza mambo Herodhi kuti zvaanga aita zvanga zvisina kunaka pamberi paMwari. Zvino nokuda kwekuti akanga atsiura mambo Jehovha, mambo Herodhi, sorry, John the Baptist akasungwa ndobva aiswa mutorongo. NeCV yake iri impressive yese iyoyo akaona aku mutorongo behind bars. Saka izvi zvakaita kuti Johani Mubhabhatidzi asvike pakudhauta kuti Jesu Kristu ndiye here Mesiya? Ndiye here anotaurwa nemagwaro kuti achauya kuzoponesa nyika? Ukafunga pamusoro pezvaitika kuna Johani Mubhabhatidzi apa nechimiro chake chinotyisa kuti angadhautiswe nekusunga chete unogona kumusvora kuti apa haa changa chiri chiitiko chisingatyise kuti johani angabva adi adhauta ishe jesu kristu munhu waakambonongedzera achiti tarirai muone gwayana ramwari nguva pfupfupi haasisina chokwadi chekuti igwayana ramwari chairo here Saka Johani Mubhabhatidzi anotuma vadzidzi vake kuti vaende kuna Jesu Kristu. Vanomubvunza kuti ndiye here Jesu Kristu akanyorwa mumagwaro? Ndiye here Mesiya? Ndiye here mwanakomana waMwari? Uyu mubvunzo uri kubva kune munhu watingati mujainti pakutenda pachitendo muupenyu hwevanhu. madoubts chinhu chinoitika kune munhu wese ndinofunga kudaro nokuti kana munhu ane chimiro chakaita chohani bhabhatidzi achiita madoubts wati mo munhuwo zvake mukristuwo zvake akafanana neni akafanana newe tikasangana nematambudziko tinowanzosvika panguva yekudhauta regai nditi sevanhu tinodhauta zvinhu zvakaita sei tinodhauta sei kana zvinhu zvatiomera muupenyu tinogona kudhauta ruponiso rwedu mukurarama kwatinoita tinokanganisa kunyange takaponeswa tiri makristu chivi chinogona kuuya nenzira dzakasiyana siyana tosvika panguva yekufunga kuti ah ndakaponeswa here zvechokwadi satani anounza pfungwa dzakadaro mukati mepfungwa dzedu totanga kudhauta ruponiso rwedu nezvinhu zvinhu zvatinenge tisingagone kuita kana nezvinhu zvatinokanganisa kuita muupenyu hwedu panguva diki diki takutodhauta kuti a ah, ndakaponeswa here inini sei ndiri kundikana pane chakati nechakati sei ndiri kurwadziwa nechakati nechakati saka chimwe chinhu chatinogona kudhauta ruponiso rwedu chimwe chinhu zvekare chatinogona kudhauta ishoko ramwari tinogona kuzvibvunza kuti iro shoko ramwari zvarinoti mwari anoti handikusiye uri wega asi panapa ndatambura zvikuru panapa ndiri ndega hapana ari kugona kundibatsira shoko ramwari iri kutaura chokwadi here kana chiti mwari handisiye ndiri ndega nokuti zvinhu zvinenge zvaoma zvinhu zvinenge zvarwadza zvinhu zvinenge zvanetsa pamwe unenge uri munamato yauri kunamata oona sekunge munamato iyi haisi kupindurwa asi uri kungonamata zuva nezuva nguva nenguva zvokwazvo shoko ramwari rinotivimbisa kuti mwari anotipindura munamato yedu yese asi nedzimwe nguva tinenge tichida kuti munamato ubva wapindurwa ipapo kana kuti nguva iyoyo kuti tive takasununguka tive takabatsirika pane zvinhu zvinenge zvakatibata penguva idzodzo tinogona zvekare kudhauta kuvapo kwamwari nedzimwe nguva unoona kuti unoedza kutaura nevafundisi, unogona kutaura nevakuru uchitsvaga rubatsiro, asi ungoramba uchiona kuti ah, ya zvinhu izvi zviri kuramba, wofunga manje kuti ah, iro bhaibheri shoko ramwari ari mupenyu here mwari aripo here mwari bhaibheri shoko ramwari rinotiudza zvakawanda pamusoro pake asi muupenyu hwangu a ah, kwete hazvisi kuitika zvichida mwari vatingoti mwari haapo madhauti anogona kupinda mupfungwa dzemunhu pamwe tinodhauta kana tinge tarwadziwa pain kurwadziwa kwenzira dzakawanda muupenyu pamwe kurwara chaiko unorwadziwa zvekuti unoona sekunge mushonga wari kupiwa nanachiremba hausi kushanda nokuti unenge uchirwadziwa zvakadzama kurwadziwa kunogona kuita udhaute kuvapo kwamwari kana kuti uvepo hwamwari saka hatigone kutarisira johani the baptist pasi kana kunge kuve tinomusora kuti necv yake yaityisa kudaro akasvika panguva yekudhauta mwari saka mubvunzo ndewokuti kana uchinge wasvika panguva yakadai ndinovimba kuti mazuva ano vamwe vedu tiri kusvikawo panguva dzakadai nezviri kungoitika pasi rose munyika yese mazuva ataakurarama hasisina kufanana nemazuva atairarama kare zvinhu zvaoma zvinhu zvaakunetsa munhu wese ari musituation yaasina kujaira kunge ari kubvira akaberekwa nokuti zviri kuitika panyika rose nhasi uno hazvisati zvamboitika kunyange mulifetime yemaparents edu saka toita sei johani mubhabhatidzi akatumira vadzidzi vake kuna jesu kristu mbune kuti vanomubvunza saka jesu kristu vakamupindura nenzira inoshamisa havana kuti eye havana kuti kwete vakamuti kuvadzidzi vake vanoudza john mubhabhatidzi kuti ari kuona vanhu vasingaone vari blind vachiona aiona vanhu vakaremara vachiita zvakanaka matsi dzichinzwa vakafa vachimutswa zvirokwazvo tinoziva nyaya yajairasi akanga ari mumwe mukuru wemasinagogi naiyewo akarwarirwa nemwanasikana wake mwanasikana akasvika pakurwara zvekuda kufa jairasi uye akatsvaga kristu asangana nakristu akamuudza nyaya yake pamusoro pemwanasikana uyu asi tinonzwa kuti kristu anga akaunganirwa nema nemhomho dzevanhu zvekuti zvaitonetsa kuti kristu afambe asi kristu akadaira aka jairas achimuudza kuti achaenda kumba kwake kuti anobatsira mwana musikana wajairas asi izvi hazvina kurumidzika hazvina kurumidza kuitika nokuti pamhomho ipapo jesu anga asinga make progress yakanaka yekufamba asi chinzwai Panga paine mumwe mudzimai akanga aine problem yake yekubuda ropa kwemakore anokwana gumi nemaviri ndati mhomho idzi dzainetsa kuti jesu aitore progress yekufamba achiona kuti mukadzi uyu akanga arwara kwenguva yakareba chaizvo zvichireva kuti akanga awiki mumuviri yake asi akakwanisa kufamba mucrowd imomo yakanga yakazara nevanhu kuti angonobata chete e, mucheka wejira ra, re, re, rajesu kristu saka akashingirira mukadzi uyu kusvikira anobata jira rajesu kristu ndokubva anaya Saka achinge anaya kudaro, Jesu Kristu akaziva kuti simba rabuda maari, ndokubva acheuka akabvunza kuti ndiani andibata. Kusvikira Jesu amuona mukadzi uyu achitya, akawira pamakumbo aJesu Kristu mukadzi uye Jesu Kristu akamuregerera zvitadzo zvake nekuda kwekutenda kwanga aona mukadzi uyu. Asi izvo zvakaita kuti Mwanasikana waJairosi ange afa nokuti nguva yange yapera. Chandinoda kutaura pano ndechekuti kunyange zvakadaro Jesu Kristu akazoenda kumba kwaJairosi akamutsa mwana waJairosi kubva kuvakafa. Nyaya iri pano ndeye tsitsi tichaverenga kuna vaefeso 4 vhesi 15 and 16 tinoona kuti jesu anga aine tsitsi ainzwira vanhu zvavainzwa vanhu anonzwa zvatinonzwa isusu kana tiri padambudziko. Kana tichirwadziwa, anoziva kurwadziwa kwedu nokuti anozvinzwa uh, akamborwadziwawo kudarika marwadzirwo atinoita isusu. Saka Jesu Kristu muprista mukuru anotinzwa, anotinzwira. Nokuti iye wakatambura kudarika matambukiro atinogona kuita isu sevana vake. Saka ndipo patiri kuona Jesu Kristu achipindura Johani the Baptist kuti aone zvese zviri kuitika muupenyu hwaJesu Kristu. Kuburikidza nekuona ikoku, madoubts aJohani the Baptist akabva apera. nesuwo kana tasvika panguva yekudhauta madhauts edu tikaaisa kuna jesu kristu jesu kristu anomai anosangana nawo otipa maropafadzo saka johani the baptist akasimbiswa neripoti yakabva kuvadzidzi vake vachibva kuna jesu kristu nokuti zvirokwazvo akanga aona mapofu achiona vakanga vazvinzwa zvekuti vanga vari matsi vainzwa akanga azvinzwa zvekuti vakafa vaimuka saka nechimiro chake johani the baptist akakurumidza

15 inoti nokuti hatino muprista mukuru usingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu asine zvivi naizvozvo ngatiswederei tisingatyi kuchigaro choushe chenyasha kuti tinzwirwe ngoni tiwane nyasha tibatsirwe nenguva yakafanira zvatiri kungoreva ndezvekuti panguva yekuomerwa panguva yekurwadziwa panguva yematambudziko kunyange akaoma sei tine muprista mukuru akatambudzika kudarika isusu saka muprista iyeyi anotinzwira hanzi anotinzwira tsitsi and anotiitira nyasha ndozvakaitirwa johan the baptist najesu kristu akaitirwa nyasha akanzwirwa tsitsi kurwadziwa kukatenewa into blessings saka iwewo neni mudiwa mazuva ano Tinogona kunge tikasangana nematambudziko anoita kuti kunyange vakuru vakuru vasvike pakudhauta. Asi Ishe wedu anogona kunzwa zvatiri kunzwa mukurwadziwa kwedu. Anotiitira tsitsi sezvataverenga kuna VaHebheru 4 vhesi 15 kana achinge atinzwisa ati, atinzwa anotipromisa anotivimbisa kuti achatiitira tsitsi uyezve achatiitira nyasha mwari wedu mwari watinotenda kwaari anotinzwa anotiitira nyasha ungaise here zvese zvinokunetsa kwaari nhasi uno nokuti kunyange tikafunga kuti kutenda kwedu kuponeswa kwedu hakureve chinhu kunyange tikafunga kuti shoko ramwari harireve chinhu nokuda kwekurwadziwa kunyange tikasvika pakufunga kuti mwari haako nokuda kwekurwadziwa Asi Jesu Kristu ari kutivimbisa kuti anotiitira tsitsi mukurwadziwa kwedu, mukushayiwa kwedu, mukunetseka kwedu, uyezve anotiitira nyasha. Mwari wenyasha norugare ngaave nesu panguva yakadai. Muzita raJesu Kristu Ishe wedu. Ameni.